Рәзилә, син беләсеңме бу нәрсә? Бодай. Ә бодайдан нәрсә ясыйлар? Он. Ә онны ничек ясыйлар? Белмим. Ә хәзер беләбез, киттек.
Хәерле көн, хөрмәтле безне караучы дусларыбыз. Бүген Татарстан журналының Әбидә кунакта проекты Кама Тамагы районының Алы Салтык авылына кунакка килде. Каршыбызда менә шушындый сөйкемле апабыз Зәйтүнә апа Миңнуллина 84 яшендә, машалла. Ул бүген безгә ярма ташы белән ничек эшләргә кирәк икәнлекне аңлатам, өйрәтәм диде. Исәнмесез, Зәйтүн апа. Исәнмесез. Зәйтүн апа менә таныштырып китик. Без инде э, сезнең янга инде алдан сезгә хәбәр иткән идек. Шушылай он ясап күрсәтергә безгә вәгъдә биргән идегез, әйме? Менә безнең кызларыбыз Рәзилә белән Ризәлә, мин булам Руфия. Э, без шушылай югала барган шигыльләрне барлыйбыз. Авыллар буйлап шушындый сәяхәтләр ясыйбыз һәм безгә бүгенге шушы сәяхәтебезне оештыруда ярдәм итте Олы Салтык авылының мәдәният йорты җитәкчесе

Аны менә бу түгәрәкне тутырырга кирәкме? Белмим, тутырса да юк, тутырсак та ярый торган, мин аны хәзер аларны ук белеп тә бетермим инде, ярый, ничек тә ярый.
Зәйтүн апа, менә шуның хәтле безнең ярма булды инде, ярмаланды инде бу әйме. Инде аннан соң нишләтәбез? Аны илибез дә он коела. Оны чыга аның ярылган, бу ярылып бетмәгән бит.
Ага. Анар жармасыннан ашка, ашка жарма, ашка салалар. Аныннан токмач умач пешерәләр. Умач. Ә ипи пешерергә ярыймы соң? Ярый ипи пешерергә.
Кабартмалар пешерергә.
Ага. Безнең нәрсәгә ярый инде, ярый, аны ярый. Ә бекәй, ә сезгә бу ярма ташы каян килде?
Безнең әтиебез икенче кабат өйләнгән чакта әни әп килде. Әнинең призаны ул. Бер бала да бер кызарма ташы булды безгә килде әни. Юк чак бит инде шушы. Шушы ярма ташы белән без шушылай эшләдек. Күршеләр дә кердек, тагын кешеләр дә керде, алып та киттеләр. Иш кешегә тутырып апатларны шушында жардылар инде. Дебер-дебер килмәсен дип, мин саклап торалар идем, иләгенә жаралар яны. Бу ул вакытта бик файдалы юанлык. Соңга таба бетте файдасы. Бу бик кыйбатлы әйбер. Аны без сатып алмадык.
Сатып алмадык без аны. Аны эшләгән кемдер, әйе. Аны беркемдер эшләгәнен белмим. Әнинең ире эшләгәнмедер, әнинең бәү әтисе эшләгәнмедер, белмим. Ә бу ташмы, агачмы? Агач, Агач. әйе.
Ә ни өчен таш дип атала? Ананың тешләре таш. Тешләрендә таш буйлар, таш буйлар. Менә бусы ташта кебек аның.
Әбекәй, ә бу ярык каян килгән? Мин дәвә нигез шакмак отырга дигәсен шунда шакмак ваттым да ул жарылып та чыкты. Миңа эләкте ул вакытта аның өчен.
Кызык.
Әйләндереп оннарын коялар. Уна ни? Канат белән сиберәләр ие оны калмасын дип. Ие бик кадерле ул. Бик кадерле кыйбатлы әйбер.
Кыйбатлы булгандыр.
Хәзер хатыны бетте боларның. Кирәкми дә боларның хәзер эшләсеннәр дә. Ә менә бу ярма ташын ничәнче елларда кулланмый башладылар. Колхоз икмәк бирә башлаганнан соң, без инде 60-нчы елларда бу бетте, без югалды бит. Ярга. Без югалды ул. Ныр пирмәндә тарттыра башладык. Пирмәннән чыгарттыра бит. Моны җырын әйтә алмыйм. Аны кемдер бирмәде.
Әбекәй, ә, ә бу ярма ташын балалар әйләндерәләр мени? Менә әниләренә ияреп килгәсен әйләндереп карыйлар, авыр була ул тарткачтан. Әйләндерәләр ие балаларда. Без бүген менә шулай күмәкләп, күбәүләп, эмәгә җыелдык. Э, э, Элек-электән баксаң, шушылай эмә ясап бергә ярма ташында бодай тартканнар икән. Мәйсәр апа, менә инде сез шактый яшегез бар әле. Э, ни сезнең чорда да шушылай ярма ташы белән бодай тарталар идеме? Әйе, мин бик яхшы беләм бу ярма ташын. Әни яны менә Зәйтүн апалардан Ул вакытта аның әнисе исән иде әле, икенче әнисе. Ул аны җилкәсенә салып күтәреп кайтканын бик яхшы хәтерлим. Шуннан нәрсә өчен алып кайтадыр юланы? Ул вакытта инде кибетләрдә әйберләр күп, ләкин ул авылдагы әбиләргә шушында чыккан э, ярма белән бәлеш пешерәсе килә иде. Ит бәлеше. Ул бит инде нидән дөге ярмасыннан пешерәләр. Ләкин ул вакытта дөге гел пешерәләр инде. Менә бусы ят ризык. Элеккеге кешеләргә ул тәмле. Ят Тансык ризык булган. Балачак истәлеге, балачак хатирәсе. Менә шуңа ашлар үткән гәргән вакытта авылда бит элек корханнарны күп укыталар иде, авыз ачтыралар иде күп. Менә әни шушы ярма ташында ярма чыгарып, шушы бодай, бодайдан бәлеш пешереп әбиләрне сыйлый иде. Игел аннан соң Кәүсәрия э, бик зур рәхмәт сиңа. Икенчесендә дә шушындый бәлеш пешерсең дип китәләр иде. Мейсер апа, менә мин шаккаттым, дөресен генә әйткәндә, Бер авылга зур ди авылга бер ярма ташы булган. Моны шулай ясыйсы бик авыр булды микән? Сәбәбе ни өчен бер генә булган? Нишләп инде ул ким дигәндә ике йортка бер булмаган? Ул бит инде күп кирәкмәгән дә. Анда гел тартып җөрмәгән тормагыннан.
Әллә дә ул башка кешедә дә булгандыр. Ул бер генә булмагандыр.
Башка кешедә менә ни юмарт кеше була бит. Бирә гел аңардан аласың биргән кешедән. Ә бер бирми инде ул, ул кешегә бармыйсың икенче. Әйе, аңардан сорамыйсың да, бер бирәсе килми, башканы да бармыйсың. Әле дә шулай булган, анда барын да белмисең ул кешедә. Менә юмарт кешедәген беләсең. Менә күптә э, бик күп күргәне күренеп тора инде бу ташның, бик күп күргән инде бу. Әйе.
Менә яр, ярыкның инде тарихын сөйләде безгә, әйе, Зәйтүнә апа. Ярый, ә менә хәзер, димәк, инде хәзер без шушы ярма э, ярманы без бәлеш итеп пешереп ашый алабыз, әйе. Менә без аны сез килгәнчә алдан ярдырдык. Без аның бәлешен пешереп куйдык сезне сыйларга. Менә менә безнең килеп пешерде. Ой, рәхмәт яусын. Кызык, әле дөресен генә әйткәндә, мондый ярмадан бәлеш ашаган юк безнең.